rhandza ku mi xeweta nakambe vito ra matimba ra yesu amen ni kombela hi ya hi ya pfula ka first corinthians 3 before ni ya ni ya vula vhesi as hi swi tiva hinkwenu ku ri ha khome mhaka ya ku va hi tirhela Mara swi pfuna yini u tirhela u karhi u nga u nga tikombisi u u u swi huma endzeni ka mbilu ni kombisile last time ni ku ku na murhi wa nkulu lowu a wu nga endli mihandzu kutani yi vulavula hi kambirhi two different chapters. a wu pick one leyi nge n'wanuna a ni ku na yin'wana yi ri yesu na ku chuza leyi a yi nge n'wanuna loko a fika ma tiva a kuma ku ri a ku na mihandzu a rhukana nkuwa a ku wa ha pfuna yini wu yimela wu karhi wu nga produce mihandzu a wu tsemiwe nkuwa lowu kutani lowu a wu hlayisa a ku ka wu a wu kombelela e, e, e, e, e, e sympathy a ku ka wa ku ha kombela ku ri A wu sikiwenyana two years kutani ni ta wu celela la tlhelo ni wu cheleta ni wu vekela na ti-fertilizer ku ri nkuwa lowu wu kota ku producer mihandzu ni va ni tlhela ni vula ni ku na why ni ve ni kombisa hikuva ni ni sekele ngopfu laha ka ku n'wanuna loyi a ku u ta wu cheleta a ku ri hikokwalaho ka ku ku na swilo swin'wana leswi hi swi endlaku endzeni ka yindlu ya kereke loko swi nga ri na foundation mativa hambi wo susa yindlo yin'wanyana ya ya ya double story ya le henhla yi tlula tiyindlo hinkwato loko foundation yi nga ri foundation yi tiyile yi tawa yindlo leyi collapsa swi hela hi yona se a ni ku exi yi tlhe yi ti cinca bibele leyiwa ya mina first corinthians chapter 3 verse 5 to 8 ya me yi ri

Now he who plants and he waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. Kombela mi tekela hi Xitsonga. Apollos i ncini? Na Pawulo i ncini? I malandza ntsena lawa mi pfumelaka hi hi mhaka ya wona. Un'wana ni un'wana wa hina u tirha leswi hosi yi n'wi nyikeke ku swi tirha mina ndzi byarile apolosi u cheletile kambe xikwembu hi xona xi mi xi miriseke hikwalaho loyi a byalaka a hi nchumu hambi loyi a cheletaka Kambe i Xikwembu, hikuva hi xona xi mirisaka. Loyi a byalaka ni loyi a a cheletaka va ringana, hambileswi un'wana ni un'wana a nga ta amukela hakelo ya yena hi mpimo wa ntirho wa yena. Amen. Kombela this confidence mukhongela ri ai tsepeni madlile inkomo hosi xikwembu inkomo xikwembu xa hina wena wa matimba wena wa tintswalo hosi hi ri twile hi ku twile ku hlayiwa ka rito ra wena xikwembu famba hosi xikwembu xa matimba u ya veka emarito ya wena enon'wini wa nandza wa wena hosi hosi xikwembu xa matimba na hina u hi pfula tindleve ku yingisela ri nghena eka hina ri tshama hi va na matwisiselo lamantshwa xikwembu xa matimba hinkwawo Papa, hi khensa tintswalo, hi khensa rirhandzu ra wena Tatana, evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, hi nge Amen. Amen. Ma tiva la loko ni karhi ni hlaya ne a ni nga preparang swona loko ni ta haleni se mara moya wa xikwembu wu ni tsundzuxa ku ni vulavula hi leswi because eka nkarhi lowu hi nga le ka wu endzeni ka tikereke hi lava ku tsutsumisa competition ku tlula swilo hinkwaswo va ri loyi a byalaka ni loyi a cheletaka va ringana loyi a nga ringaneki na yena i xikwembu hi ku hi xoho xi mirisaku u nga byala wa tiva u rima u byala u tlhela u cheleta mara loko xikwembu xi nga si vula ku i nkarhi swi nge mili hikuva yini a wu endlanga um a wu na matimba ya ku endla swona wehe u endle ntirho lowu a wu endla ni kombela mi tlhela mi ni hlayela mm, verse verse Yeah, verse 7. hikwalaho hikokwalaho loyi a byalaka a hi nchumu mm. hambi loyi a cheletaka kambe xikwembu kambe i xikwembu hikuva hi xona xi mirisaka amen va ri loyi a byalaka hambi loyi a cheletaka mativa a hi nchumu hikuva loyi a nga yehe wa ntiyiso i xikwembu lexi xi mirisaka ni vulavula hi foundation ni ku loko ku nga ri na foundation wa tiva a wu na nchumu hambi wo va u ri na timali u ri na ti-business hambi wo va u tsutsuma xipoto xin'wana xa matimba loko ku ahlariwa u gava u endla yini mara ntsena loko u nga ri na foundation ya ku rhamba xikwembu second chronicles verse seven I mean, Second Chronicles 7, 17 verse, I mean 7 verse 14. Hallelujah. Amen. Ah, mbiyo wo va wu ri endla hinkwaswo ti-qualities ta ku va u lava mombo wa xikwembu u titsongahata u pfumela ku xikwembu xo xi nga na final say u nga ri na swona a wu nchumu Mativahadzala, ku ya hi leswi swi vekisaka swona masiku hinkwawo hi attenda ti-service hinkwato ta kereke monday to sunday mativa hi nga lovi mara timbilu ta hi ti bohanile a ku nge mili nchumu hi ku xikwembu loko xi yi langutisa swo vona swi fana na noto ha cheleta hi endla hinkwaswo tikerekeni hi nyikela ku tlula vanhu hinkwavo every sunday wa ku mi nyikela ku chela wehe ku sungula mara loko u nga ri na xikhongelo u nga ri na mbilu ya ku tshunxeka u nga tirhi ku hetisiseka hi ku swi twisisa na hi ku swi lava a swi khathaleki ku ri i khale u na malembe mangani ku swi endleni mara a hi nchumu va ri nkuwa loko wu nga mirisi mihandzu a wu tsemiwi yeah. loko a swo ya hi swoho yehe hinkwenu ta ku kerekeni hi ta ku ta tirhela loko xikwembu a xo vhele nkuwa a wu tsemiwe hi nkarhi wo ingi ku nga ha ri na vanhu misaveni hi hele hinkwenu mara xikwembu xa xa hi komba tintswalo hikuva swi ku e nku- e- e munhu loyi wa ku tirhela a ku nkuwa lowu ni kombela just one last chance ya ku va ni ni ni ni ni rima la kusu- laha matlhelweni ya wola ni heta ni tlhela ni cheleta ni tlhela ni chela swilo swa ku fertilizer wu ta tswala halleluya hi ko- hi kombisiwile hi hana endzeni ka rito ra xikwembu hana a ri na xiyimo xa ku va a lava n'wana a hlekuriwa hi penina mati wa swi vava ene hana a ri nsati wa ku sungula mara swi nga tikombi because whenever loko ku fanele ku endliwa xilo penina a tshama ti ba xifuva a ku ni na vana ni ni- ni na hinkwaswo leswi loyi un'wana a nga riki na swona a nga pfuni nchumu mara a nga swi tivi penina ku hana loko a huma hi gate i ya ndzeni ka tempele i ya ku khinsameni ya ku rileni leswi swi lava na- lava ku vulavula ngopfu hi privacy ya xikhongelo Hana a nga zi futhi a rhambi Penina ku a famba a ni khongerisa kumbe a rilela ka yena. Mara Hana a famba, ma tiva, a siya na Elkana a fika le, a fika a rila va za va n'wi vutisa ku xana u lo pyopyiwa na? Haleluya! A ku ri mhaka yini na? I mhaka ku se a va nga ha swi twisisi ku wani Hana everyday wa khonge a nga ku ri na marito a nga ha humi wo fambafambisa nomu the way a swi tika hi kona. A hi na. a hi na a hi na ntlhontlho lowa ku khongela mara hi busy ndzeni ka yendlo ya xikwembu ho khongela ntsena a everyday leyi ni nge yi siyi leyi point leyi ya ku everyday loko fika kerekeni wa jikajika wa khongela mara fika ndlwini ku na nchumu yi ku hi foundation ya xikhongelo a yi kona mara hi yima hi fambisa vanhu hi yima hi axara vanhu xana hi wela kwihi hi ti vitana hi ti vitana va endzeni ka yindlu ya xikwembu ha na loko a tshika hinkwaswo mativa a nga ha ri na mhaka na ku na famba kumbe vukati byi ta lahleka loko ni ya khongeleni e, e, e, etempeleni a nga ha hleketi hi swona na ku penina u ta sala a endla yini a n'wi vulavula na vamani a ya ku khongeleni because a twisisa lexi a lavaka xona mara nkuwa loko u nga mirisi mihandzu a wu tsemiwi hi laha namuntlha ha khongela hi endla hinkwaswo mara a hi si swi twisisa ku ku tirhela xikwembu i yini a hi si swi fila le ntsena wa ta xilo loko xi ku khumba u xi twa ku xa ku khumba ne u ta ku loko u yime le ndzhaku ndzhaku le u vona ku nga fambi nchumu u hiseka hi xipidi u endla swin'wana mara hina hi endla yini ho yima hi petsa mavoko hi ku wa ta loko va ku haleluya ku mm. wa swi twa ku swilo a swi fambi mara a wu hisekeli nchumu wa swi vona ku vanhu a va tshamangi kahle mara a wu lunghisi nchumu vana va le ku rhaseni a wu endli nchumu i nkuwa lowu nga miriseki mihandzu va ku pawulo i yini apholo i yini hikuva loyi a byalaka ni loyi a cheletaku va fana va ringana i swilo swin'we u nge pfuki u kume beche ya ku huma ka mani ka munhu ya ku va ri wehe u nyikela ngopfu u nge pfuki mfundhisi a ku bele mavoko va ku va ri wehe um u na u na tivhese hinkwato as long as leyi mbilu leyi yi nga si pfuleka reward ya khomaka xikwembu a yi kona hambi wo tirhela ku fika kwini mara loko mbilu ya ha khomanile reward ya khomaka xikwembu a yi kona loko wa ha hleva loko wa ha ahlula loko wa ha vulavula ku kandziyela timbilu ta munhu un'wana wa ta u n'wi hlamula just for ku ri a twa that pain a ku na nchumu lexi xi nga ta va xi karhi xi endleka endzeni ka vutomi bya wena xi va e success halleluya amen se a ni ta ku a hi tidyondziseni ku va vanhu lava va va va ku fruitful ma swi vona ku marito lama hi nga ma vula ya loko hi tirhele be fruitful vana na mihandzu wa tiva vana munhu loyi a ku ni loko u huma laha getini u famba va ku navela na le handle va ku loyi hi n'wi vone le xikhongelweni va tsaka hi wehe hikuva va ku vonile ku ri u na mihandzu a wu nkuwa wa ku oma mihandzu leyi ni vulavula hi ya njhani a hi veneni kind be kind to anyone a swi na mhaka a n'wi toloverile munhu loyi a n'wi tolovelanga wa n'wi tiva a n'wi tivi pfuleka u pfuleka ka vanhu xeweta ivilo hambi u va kuma va vulavula minjhani a hi pfukile ya khongeleni hayi vu vu vu hundza vanhu u ya ku mara u ya ku khongeleni mara u hlamula vanhu lava u nga va hundza laya xikhongelo lexaku xikhongeleni xihi hi ku hambi wu khongela hi tindzimi tin'wana ta ku tala ta ku tika ta yini loko u hundze munhu geyitini u nga n'wi hlamulanga u noto zero loko u hundze munhu laha ndzeni ka xikhongelo u nga n'wi hlamulanga u noto that's why loko swi langutisa tikerekeni tin'wana va na that chance ya ku a hi xewetaneni va yimbelela avuxeni avuxeni ma swi vona mi famba mi karhi mi xewetana mi hakana ma va mi dyondzisa yini ku va na rirhandzu endzeni ka yindlu ya xikwembu u swi tiva ku loko ku ri ku lwe na membara ya le kerekeni loko ku avuxeni avuxeni u ta tikomba Yeah. wa boyeka ku ya ya n'wi khumba hambi u nga swi lavi halleluya wa boyeka ku ya ya n'wi khoma hambi u nga swi lavi because u chava yini ku vona hi vanhu mara xikwembu a hi xi chavi ku va xi hi vona hmm. we don't care ku ri xikwembu xi ri yini hi leswi swi endlaka we do care only hi vanhu ma tiva va ku avuxeni avuxeni fambani mi xewetana mi nyiki kumbe hug five people give five people high fives hambi u swi tiva ku ri eish u ta yisa high five mara xikongomelo i yini i ku lava ku ri va nga ku ahluli ndzeni ka kereke mm. a wu zangi u nga khathala ku xikwembu xi ri yini hi leswi swi endlaka ku sukela january ku fikela december wehe wo va na swikhomela henhla ka munhu wo kerekeni mara we wa tirhela wa khongela hikokwalaho ka yini enkuwa lowu nga riki na mihandzu a wu tsemiwi haleluya yi tirhela njhani ma tiva na a hi na peace always munhu a kala peace hi wehe va swi tiva ku loko ze ku fika wehe va fika va tsutsuma ene we i tlhela tsaka swo boha va tsutsuma a ni se manje ku fike mehe awa va chava ku va ta famba timbilu ta vo ti pombeke ngati ti tele ti nga ha khateki you don't have peace mara wu le ndzeni ka yendla xikwembu wa seva i marito lama a kha ri hi mavula hinkwenu lawa ni vuya nakambe ni vulavula hi rito rin'wana ni ri every time hi ri endlaku mara hi nga ri endli kahle a hi na love ha rhandzana mara hi rhandzani kahle va pimelana ku na five percent ku na ten percent ku na five percent va ri rhanga wa ri kwerhu ni hetisele amen love your neighbor a hi rhandzaneni la kerekeni la u nga ku leswi ni tshama ni karhi ni swi vula ka ti-session ta hinkwato na namuntlha na vula u nga ku u ni vona ni nga mbalangi kahle ivi se wu ni hleka wu ri le ndzhaku hawa ni kombela ku landziwa wu ni khweleta ku lunghi ti lunghisenyana yini yini a swi tshamisekanga ma ni twisisa swi komba ku rirhandzu because a wu ni poyilanga mahlweni ka vanhu u ni byerile just ku ri na mehe ni ta va presentable endzeni ka yindlu ya xikwembu because hambi wo va u ri na tindzimi tin'wani ta ku tala hambi wo va u yimbela u yimbelela ku tlula vanhu hinkwavo hambi wo va u chumayela ku tlula vanhu hinkwavo mara u ringana na loyi a ngo sungula tolo hi ku mubyali na mucheleti va ringana halleluya ha ringana se swi le ka hehe ku hi lava ku xikwembu loko swi hi langutisa xi hi vona hi ri le hansi kumbe hi lava xikwembu xi hi veka ka levhele liya a ni a xi hi hlawulele yona swi le ka hehe swi suka timbilwini ta hina swi suka endzeni ka vutomi bya hina hi nga vi na pride pride ya ku va swi tiva ku loko ni yimeleni va swi tiva a ni lavi munhu e I rebuke where is wrong. I love him more. Love him one. Yeah. Why? Why? Hi swi kota ngopfu. Ma swi tiva loko u nga fambi hi tintswalo ta Xikwembu ne? Hmm. U kha u ti tiva ku ri wehe wa wa wisa vanhu loko u yima u vulavula prayer point ya wena swo boha yi beriwa mavoko yi va na amen yin'wana ku fika le. siku rin'wana loko u nga fambanga na tintswalo ta xikwembu u ta vulavula wa tiva onge swi lo ba hi moya swi ku swi swi huma la vanhu va nga kona because mbilu ya wena suka tibyi letin'wana a wu fambi hi tintswalo hi tintswalo ta xikwembu halleluya a hi tirheni ma swi tiva hi ku swi twisisa hi tirhela xikwembu hi ku tibyela na ku tinyiketela hikuva xikwembu xi ri ha ringana loko xikwembu xi nga si ze xi approva a ku nge mili nchumu u ta byala u cheleta u tlhela u fertilizer u endla hinkwaswo mara loko xikwembu xi nga si vula nchumu zero a ku nge mili nchumu yeah. se ku ri ya ya khumba mbilu ya xikwembu xikwembu xi kota ku vula something hi yena ku ri xikwembu xi kota ku vula swin'wana hi vutomi bya yena hi fanekele hi sungula ku ya ya ti cinca hi fanekele hi sungula ku ya ya ti nyiketela hi fanekele hi sungula ku ya ya ya swi twisisa leswi swi endlaka va tiva hi ya ya tirha hi tirha ndlwini ya xikwembu swi nga ri na mhaka ku ri mfundhisi wa ku vona ku wa endla swi nga ri na mhaka ku ri loko va vulavula timithini va ku includa loko va vutisana swilo va ku vutisa but do it for your own sake for god hi ku endzeni ka buku ya vutomi xikwembu swa thika siku na siku swa tsala u tirhela vutomi bya wena u tirhela thiki ya wena u tirhela ku fikelela for your own sake se a hi yeneni ya pfula timbilu loko ku ri na lava hi nga khunguvanyisana na vona kerekeni kusukela ka namuntlha hi vito ra yesu kusukela ka namuntlha a hi yeneni ya pfula timbilu hi rivalela hi dyondza ku tsundzuxana hi tsundzuxana hi ndlela ya kahle ku nga vi liya ya ku ni fika ni ku swatha ma xi tiva swathe ni ku ku swathe loko u jika ni ku a wu swi voni ku nkarhi wa wu ku emahlweni wa yimelei la ma swi vona mm. a yi a hi vulavurisanangi kahle moya walowu nga n'wi byela wa tsana le mahlweni loko a fika a tirha ntirho a nga ha wu tirhi kahle because moya wu tsanile se mara loko wo ya kahle le mahlweni ka vanhu u titsongahata u vulavula kahle be joyful mani u tirha u ri na smile komba ku wa swi lava hambi vo ashara va wana wehe wena ni ku ga ehansi i tola misava but always know ku ri a ni endleli ku tsakisa mina a ni endleli ku tsakisa vanhu whether ni wile namuntlha a ni wanga whether ni ashari vanhu vangani kumbe ni tsutsume ku fika kwini mara xikwembu I did it ntirho wo fambile because xikulukumba lexi xi endlaka i ku ntirho wa xikwembu wu famba halleluya i ku ntirho wa xikwembu wu famba a swi bohi swa ku um um vamani na vamani va ku yini ene a swi bohi swa ku hi languteka njhani ntirho wa xikwembu a wu famba remember purpose ya hina hinkwenu emisaveni i ku va hi dzunisa Xikwembu. Se Xikwembu hi xi dzunisa na ku va hi ya hi ya xi tirhela endzeni ka yindlu ya xona ntirho wu famba. Haleluya. se ni pfumela swinenenene ku eka marito hinkwawo lama hi nga hi ya vulavula hi woho eka laha hi nga hlaya hi koho ku ta ya ku ya hi aka ni pfumela ku ri ku ta ya ku ya cinca swin'wana halleluya amen amen